Hokianga He nui te aroha e Ki te iwi e Takoto.
He momo apakura tēnei ehara mō te waiata noa iho i ngā huihui tāngata nei engari ina takoto he mate, āe. He tuku wairua kē tēnei, tēnei momo waiata, he tuku wairua te mahi. Me tīma tāu pea i ngā te kōrero mō wā mātou nei kuia, a Karani Tina, a Karani Moetū, me Karani Maria Rōmana, E te mea i roa a tenei wa ko ratou katoa nga kuia o te kainga, ka mutu nga korero hoki e rongorongo ana ko o na wai tera wai a ta i tito, horekau ratou i mohio ki te tuhi ne, tenei me te tito. I noho no iho ratou ki te hanga korero hanga waiata e te ta wai tangata ka noho mai ratou katoa. He me tētahi hoki o ngā tikanga kia kaua e warewarehia i te wā ka haere mai a Krangi Tina ki roto i a mātou i Waimā, ka tū mai ki te kēti o te waho o te whare, e kore e kuhu mai, ka haere mātou ki te tiki i a Krangi Moetū, ka haere e puta mai Krangi Moetū, ka karanga Krangi Moetū ki a Krangi Tina. Ā reira rātou mehemea roa ana te wā e wehe ana, ko reira rātou rāua tahi e huahua ana i ngā īngoa o ngā tāngata kua riro atu te rere ū o te pō ki a rāua e wehe ana. Ina roa te wā, pau atu te tahi haora wētahi tāima, whakawhitiwhiti ana i ngā ingoa o ngā tāngata kua wehe. I roto i aua whitiwhitinga kōrero, ka rongo koe i te, te āritarita, te ia, te taka mai o ngā, o ngā kupu roto i wā rāua nei whakawhitiwhitinga kōrero, me te tīmatanga o te, tā rātou hanga i tētahi waiata hei kawe i ō rātou nei whakaaro. i whakaaro kia tīmata au i tēnā, nā te mea i roto i tēnei o ngā, o ngā, he, he ara e āhua, e āhua rite ana hoki te muri ahiahi nei ki te apakura, e, te hakamārama o tēnei mea o te apakura e hoki ana ki te, ki te wā o ia whakatau pōtiki mā mua atu te hekenga mai o ngā waka, ka hoki mai a Whakatau mā me ana tana ope i te moana, ko Parekurahia tōna kāinga. Ka tono atu e a Whakatau e tōna whaea kia haere kia ngakia te toto o te hunga kino i Parekurahia tōna kāinga. Ka haere a Whakatau Ka mau ētahi i roto i tētahi waka, ka patua i reira te toenga o tērā ope ka mau i roto i tētahi whare. Ka hereherea taua whare, ka patua ngā, te rōpū kino nei, nā, ka ea te, te tā maua whakatau mō tōna whaea. Nā, ka tahuna e rātou te whare rā, te kitenga o te, te kuia nei, te māmā o Whakatau e muramura mai ana te whare rā, ka mōhio ia ko, ko ea tana tono ki tana tamaiti kia haere ngakia te toto o te, te hunga kino rā. Nā, ko tērā momo waiata tangi i huaina ki te ingoa o te māmā o Whakatau, Ko tōna ingoa ko Apakura. Nā, tērā tētahi momo tangi, waiata tangi e ngarongaro haere ana i roto i a tātou. E āhua pērā ana tēnei waiata, kua waiata tangia e muri ahiahi, rite ana ki te apakura. Nā te mea kei roto kē te kai waiata i roto i te ao wairua. e kōrero ana ia, e karanga ia, i te wā o te muri ahiahi nei, nā, hiahia nei e te haere i te mua. Kei roto kē i tōna nei, ōna nei Kawe ana ngā kōrero, i taea hoki rātou ki te whakawhitiwhiti kōrero nei roto o te ao wairua. Māmā noa iho ki a rātou. He mea uaua e tātou te kite he tērā momo āhuatau nei i ēnei rā, engari i te wā i a rātou ānō nei, kei konā tonu te tangata rānei. Pērā me mātou e tupu ake ana te taha i a Kranī Moetū, ka rongo i a Kranī Moetū i waho e kōwhete ana ki te tahitanga, E! Ko heke tēnā kei waho? Kōwhete nei te kuia nei. Haere atu mātou ki waho, ore kau he tangata ki reira, e kōwhete ana ki te wairua. He Kuia pērā, nē. Nō reira ina, i roto i tērā tēnei waiata e muri ahiahi, kei roto kē ia e noho ana i roto i te ao wairua, nē, e kōrero ana ki te wairua. I a ia e takoto ana, nā, e karanga ana e te wairua o te tangata kua mene atu ki te pō. E haka pai ana au, nā, i te wehenga o te te matenga pea a Rēkauere. Ko Rēkauere hoki tētahi o ngā tohunga o roto i a mātou o Ngāpuhine, roto o Hokianga. Kei roto i tēnei ngā kupu o tēnei waiata, tēnei apakura, nāu rā e Rē, hei kawe i a Ngāpuhi. Nā, tērā kōrero, e kōrero ana ki a Morē Kauere, he tamaiti nā Heremaia Kauere nō roto o Ōtaua. Ko ērā momo kupu, me noho te tangata, he pai mā ngā kuia, ngā wāhine, te ira wahine, te noho E te kawe kōrero ki te ao wairua i roto o ta rātou nei noho. Kore taea e te tāne, ta te, te mahi a te tāne he, hei, hei takitaki, nē. Engari mo te noho ki roto i te ao wairua, kia i roto hoki i te ira ta, te ira wāhine. He kōrero tuku iho rōki rā mo tērā tikanga e pēnei ana He poroporaki tēnei mō koutou kia whakatakina atu koutou mātou i te mate. Te hunga nā rātou i whakatō iho o ngā rākau nei a Puna Te Aroha, a Maturu Roimata me Te Rangimārie ki roto ki te iwi mahuetanga iho. He ohākī ka hora ki runga ki te iwi i mau ai i te rongo taketake, nā, haere ngā mate. Nā, i roto i tērā kōrero e whakamārama ana ko te Ko ngā ngā taonga nei, ngā rā ko Puna Te Aroha, a Maturu Roimata me Te Rangimārie, i whakatōngia e rātou ki roto i te ira o te wahine, hore kau i roto i te tāne. Koia ka taea e te wahine te māturuturu roimata mō te hunga te whakamākūkū i ngā pāpāringa o te whānau ka haere mai ki te tangi mō ā rātou nei mate. Ka mea mai ō mātou e mātua, a te wā e riro atu ai koutou ki te rere ua te pō, tukuna mā ō koutou nei tuāhine koutou e tangi. E hore, ko, kore e tērā e taea e te tāne. Nō reira, ko te haka mārama, mā te tāne haka mārama i te kuhunga atu o te, te haunga atu o te, te ira wahine ki te ao wairua, hei kapo mai i ngā kōrero o te ao wairua, he uaua te whakamārama. Mō te tāne, nē. Ta te mea ho, ko wērā momo he rākau i kīa nei i roto i te ua kōrero, te puna, te aroha, maturu, roimata me te rangimārie, horekau i hakatōhia ki roto i te ira o te tāne. Nō reira, ta pātai mai, he aha nei tō hakamārama, he hakamārama mā te tirohanga o te tāne, nē. ki te āhua o tērā mea o ngā kuia e toro atu ana ki te ao wairua, mehemea e mārama ana koutou ki tēnā. Nō reira, he kōrero anō tō te wahine, nē. Nō te mea, kei a rātou taua ua rākau rā, a Puna Te Aroha, a Maturu Roimata me te rangimārie. E taea e rātou te kawe i ērā momo kōrero, te hakamārama Engari mo te tane hei whakamārama e mea mai etahi o nga kuia e a au e teka e a engari moku ake i roto i tera tera momo apakura a Krani Maria he he korero he mō te wahine, te kuia nei, e kōrero tika ana wairua ki te wairua, nei, i roto i te ao, i roto i te ao wairua. Nei, koia taea ia te me, me e muri ahiahi e, nei, e takoto nei ki te moenga. I a ia e takoto ana, ka karangahia e ia taua, taua wairua kia haere mai. Kei roto hoki wērā, ētahi kōrero kupu kei roto, ā, tētahi he waka kei te pine. Ā, ko te pine he, he whenua tērā, he, he pā tawhito i te awa o, o te tāheke. He wāhi e here ngā waka i mua, i mua atu te, i ngā, ngā tau ki mua i a mātou tupu ake ana i reira, ā, ko oti kē te hanga motokā, Parauhia ngā huarahi, huri kē te tangata ki te tae o a motokā, nā ko kore haere mā runga i ngā waka. Ko tērā te hene horo, te herenga o tētahi o wāhi herenga waka, ko te pine. Nā te roto i tērā waiata nā e kōrero ana he waka kei te pine. E karanga ia, hakapai ana au, e karanga ia i te waka wairua, e tere mai ana i te awa o te puna akitere, i ō taua puna akitere ka taka mai ki te awa o Te Tāheke, ka hono mai ki te awa o Waimā, te awa o Waimā, nā, ko Pine te hononga. Nā, reira ko tana kōrero mai, he waka kei te pine, E, he waka wairua tēnā, nē. E haere mai ana te wairua a Rēkauere ki konā, nā, ka honohono atu ki ngā wairua o ngā mea tere mai ana i te awa o Waima, nā, ka takina hoki te kōrero, pēnei te kōrero, Tere atu koutou kia niua, kia ārai te uru e kuru pai mai rā waho ngā taipari whiuwhiu kōrero. Nā ngā waka wairua wērā, nē. Ka tae atu ki te wahapū, nā, hei roto i taua waiata anō, he kōrero mō te, he, he, he, te urunga waka, he waka wairua anō ēnā, e haere ake ana i te moana, nā, ka tūhonohono atu ki roto i waho atu o te ākauroa, nā, ka tere atu ki te, te wāhi e hoki atu nei ngā wairua. Tērā te āhua o te, tēnā momo waiata tangi. Engari he tangi anei i roto te wairua ki te wairua, nē.

ka tuku, ā, meinga atu e taoho, e ki wana hōia, kia tuhia hei raina roto i te oneone i te pakanga i Moremonui. Ka meinga atu ko ngā tāngata ka taea te whakawhiti taua raina ka ora. Nā ko Hongi te tuatahi whakawhiti, tamariki tonu ana a Hongi i taua wā. Nā reira mai tērā kōrero, he Te Rei o Taoho, Te Rei o Taoho, te reinga nei ko te tahi ka tuhia te raina ka nā ka ngā tāngata katoa ka hiahia ki te whakawhiti atu i te raina nā tērā te rei nei, Te Rei o Taoho, nā te tai ki a Hongi koia te mea tuatahi whakawhiti. E kitea ana rā tātou tērā rārangi i roto i nui noa ki ngā waiata huhua pērā ana. Nā, me pērā kē te whakamārama i te raki haere hoki o taua waiata tangi, waiata aroha. Ia, e ia mātou e tupu ake ana, ka rongo ia Karaini Moetū rāua ko Karaini Maria E mōhio ana koe e tāwai ana i tētahi tangata, nē? Ka rongo koe, ka tīmata he karinimoiti i tētahi rārangi, ka āpitihia atu ana e Karinimaieri ia tētahi atu whakaaro, ka hoki mai ana ki a Karinimoeti, ka hoki ana, ka noho mai rāua, ka kata mai. E mōhio ana koe he waiata hei tāwai tangata tērā mahi, nē? I pērā hoki rātou nā te mea kīhai rātou i tito, i tuhi, kīhai rātou i mōhio ki te tuhi. i āta noho ki te whakawhitiwhiti whakaaro. E, nā, he aha atu ana ngā kōrero kei roto i taua waiata ka taea te, te haka mārama? Te, ētahi o aua waiata tangi kia, ai, kia kaua e whati, nē, kia haere, koirā wētahi tānga ina, Ina puru te hau, na kotahi atu ka piki ake ne, ka whai. Koia te uaua o te moa. Koia anake e waiata ana ne. Ina tukuna ma kotahi no he te tangata, ka puru te hau ka whati ne. Engari mehemea he ropu kei reira, Ā, ka taea koe te hopu hau i a au wētahi atu e kawe ana i te, i te rangi o te waiata, nē, tērā te huamo. Te huamo hoki o te, e, kia pērā anō me te, te huamo o te moana, nē, kia, ā, kia kaua e whati. Ina whati, nā, kua ngarungaru, nē. Ina hopu hau koe, nā, kua whati. Engari mā te Tuohoa koe e āwhina ne, kia kaua e whati, kia haere tonu te, te ia, te rere o taua, o ua waiata. Āhua pērā ana wētahi o ngā waiata tawhito rā, nē. Koinei ka hoki anō ki tērā kōrero tuku iho, e, he poroporoaki tēnei mō koutou kia whakatakina atu koutou mātua i te mate. te hunga nā rātou i whakatō iho o ngā rākau nei a Puna Te Aroha, a Maturu Roimata me te rangimārie i roto ki te hunga mahuetanga iho, he ohākī ka hora ki runga ki te iwi mau ai i te rongo taketake e taea tātou te tuku atu hoki ngā wairua. Nā, i roto i tērā kōrero, puna, ko Te Aroha, te puna roimata me te rangimārie i whakatōhia ki roto te ira wahine. Nē, e kora atu ana ki ngā mea ka taea te totoro atu ki tērā, ki te hōhunutanga o tērā mea o te tiki atu ki ngā, he aha nei, he te tomo atu hoki ki roto o te ao wairua ki te tōtō mai i ngā wairua o reira Kia puta mai ne, kia haere ki te mirimiri he te tuku roimata hoki ki runga e nga whanau ka haere mai ki roto i wa tatu nei tangihanga ne, ko ratou hoki nga wahine moku ake ra he taea te te tai ki te tahi te ia o te rere o a rātou nei waiata e rongo ai ngā wairua o muri rā, tā te mea he momo ōrō ka taea te tuku atu ki roto o Tangaroa, ka haere ki te ngahere kua rerekē te ōrō o te reo o roto o te ngahere, he rerekē anō te ōrō mō te roto o te whenua. Nā, ko ngā wāhine e tuku karanga ana ērā momo He mahi ngā waiata, ngā pātere, ērā momo mea, he te io, te rere o te, o a rātou nei reo, nē, ka taea te whakawhiti atu ki roto, te pākau ake rā ki te, te ao wairua. Nē, he uaua ētahi o ērā mea mā te tāne e kawe. E te Taura Papua, he wāhi herenga waka kei te awa o Waima, e te taha o te o Kataina. Engari he kore kitea i ēnei rā te pāpaku o te awa i āianei. Engari ka haere ake na mai i te pine, ka haere ake i te pahu i te mara tēnei papa kāinga a Pani te whawhai māna ki Kataina, he wāhi, he ngā kōrero rā i reira tētahi o ngā wāhi herenga waka e te Taura, te Papua. Whakawhiti atu ana i Mangatawa, a Papua, me te wahi e korero ake nei e Taura Papua kei roto koi aku ringa, mohe mai aku tae mai tana waka wairua ki te ki te Kataina muri i muri tonu i te kainga a Karaniumaria i a i te wa i a ia e noho ana i reira ne.